Divê gotinek mirov hebe. Divê Divê gotinek mirov hebe. Divên qey car û bar divê mirov bîr û boçûna xwe derbarê jiyanê de ji xwendinên xwe bigire heta kawdanên aktuel Ji jiyana rojane bigire heta pirs û gerçeyên gerdûnî bibêje. Divê gotinek mirov ser jiyanê hebe, çi baş çi ne baş. Lê divê mirov carina bikaribe bibe şahidê dema xwe û li ser kawdinan kawdanan gotinek xwe hebe. Mîna her kesî, mirovî jî di kujek jiyanê de divê xemek xwe hebe û pêre pêre li dora wê tê û digere. Jiyan helbet ji bo her kesî heman derfet û çavkaniyan berceste nake. Lê her kes bi qasîkî xwe di kujiyekê de bi jiyanê re mijûl e û muheqa gotinek xwe ser jiyanê heye. Ez li xwe dimînim heyirî ku çima ev demeke dirêj e destê min a sedarê peyvê û li ser kawdanên dinyaya me ya biçûk, kolana me ya edebî çi gotinan bikim. Ma ne her giz hin tişt hene tên û li xilêf û şaneyê hişên mirov diqelibin û mozqirtên ruhê mirov pê har û tar dibin. Hin dem hene jiyan ji ta bi derziyê quzilqurte û ji her milî ve Talî û reşbînî mîna pirtê ewrekî reş tarî bi ser jîngeha mirovî de xwe xul dike. Helbet divê mirov carîna jî guhê xwe nede talîya û ruhê xwe ji bin xirbeyan derbixe. Helbet ji bo vê jî jîrahî û wêrayî lazim e. Ku ev mixabin di her mirovî de zû bi zû peyda nabin. Her mirov şahidê dema xwe ye. Bi xêr û gunehên xwe ve di nav kawdanê de ye. Tu çi qasî xwe ker û kol û lal bikî jî, pêjna hundirê te mîna mozqirtê te diazirîne û lepûşkên xwe di hiş û jêrhişa te dialîne. Gelek caran fikrên berevaşkî li min çêdibin. Ez bim şîna xelkê, ez ê di xwendina xwe ya bo ber û berhemên me de li çi bigerim. Bêguman ew ê binêrin qene bi qasî serê derziyekê tiştekî xweseriyê xwemalî me tê de hebe. Texlîda herî serkeftî jî berçavên xwedanê wê qasî serê kê xsekê qîmeta xwe heye. Ez ê çi bikim ji çarûxa heft dest guhartî. Yanî bû serkeftina huner û edebiyatê daweravandineka xweser, tiştekî ji nava malê yê ku reng û dengê te bide pêş to yê ser mastî ye. Çavê me li der e. Em li benda peyetandina xelkê ne. Heta ew me nebînin û wekî gorî rêgezên xwe ji me re destnîşan nekin, em di qewara xwe de mixabin çav tarîne û dengê xwe nabihîzin. Berê li taxa me ge hewşê tehl bû. Niha kulîlkên li balkonan tehlzînîn in, ji binî ve şar û şûr in, kelê ne û ji xwe ji mêj ve em ji ser dezgehên bazarên bazaran pincaran jî nakirin û me dest ji giya çêrînê berdaye. Her tiştê me yê bi gede û di nizile na peyvên me û peyvên şayikên bê rih di ser kaxezên pirtûkên me diraqisin. Di vê bêhtangiyê de ku em ji her tiştî bêzar bûne, belkî ji her tiştî bêhtir ji xwe bêzar bûne, belkî peyvên me bikaribin me bigihînin hev û bêhna me bînin ber me. Nizanim. Hukmê peyvê çiqas e an jî ma hukmekî wê heye wê jî nizanim. Lê her çi be jî ez dibêjim qey divê em gotina xwe bikin. Ji gotina xwe peyvên xurt lê bikin û jiyanê hembêz bikin.